Merci. Léif Komerodinnen, léif Komeroden, léif Leit vun der Press, et sinn der awer nach e puer, déi hunn de Wee fonnt bis op Bielereng haut de Moie fréi. Dat ass gutt, dat freet eis. Ech wéilt meng Interventioun awer vläit ufänke mat engem Gedanken, deen iwwert den Atlantik geet, e Gedanken a Richtung vun eise Frënn a Lateinamerika. De roude Kontinent, de schéine Kontinent, de Kontinent, deen d'Faarf huet, äh, wéi de Roberto Galeano gesot huet, vum Blutt, wat, äh, äh, wat verséiert gouf äh, ënnert deene verschiddenen Diktaturen, äh, déi vun den Oligarchien Ënnerstëtzt vun den US-Amerikaner, de grousse Verteideger vun der Demokratie a vun der Fräiheet op der Welt, ausserhalb, ausser op deenen anere Kontinenten. Dee schéine Kontinent, deen ass am gaangen, sech ze beweegen. A wéi mer wëssen, viru Kuerzem ass de President Hugo Chávez Frías gestuerwen, President vun der sozialistescher Bolivarianescher Republik vu Venezuela. Säin Nofolger gouf och gewielt, den Nicolás Maduro. Dat ass den neie legitimme President vu Venezuela. Deen ass gewielt ginn no engem äusserst demokratesche Prozess, deen net a Fro konnt gestallt ginn, trotz alle Versich vun de Reaktionäre vun der Oligarchie a vun hire Lakaien versicht ginn ass, sou ze destabiliséieren. Dat ass awer net geschitt. Selbstverständlech, wéi mer och wëssen, ass den Nicolás Maduro manner gutt gewielt ginn, wéi mer et geduecht hätten. Ech mengen awer, datt dat net onbedéngt Ah hei, d'Oligarchie ass am gaangen ze boykottéieren. Dat hat awer, ech mengen, dat kann een och als positiv bewäerten, well wéi mer wëssen, all fundamental revolutionär Prozesser, déi fundamental Ännerungen bréngen, si komplex, si kontradiktoresch. An dat geet net vun haut op muar, Esou de sozialistesche Paradäis, deen erschaaft sech net innerhalb vun e puer Deeg, vun e puer Wochen, mol net innerhalb vun e puer Joren. Dat ass e laange Prozess, wou Bevëlkerunge mussen abezu ginn, wou och kontradiktoresch Interessen innerhalb vun enger Revolutioun stattfannen. Dofir ass net alles perfekt. A vläit ass et och an deem Sënn interessant ze gesinn, datt d'Resultat als Usporn kann ugesi ginn, fir méi déif déi Revolutioun weiderzeféieren. An ech si mer dovun iwwerzeegt, datt se an der Partei, an der Sozialistescher Partei vu Venezuela, datt déi nei Presidentschaft an och d'Basis sech deem bewosst ass. An ech mengen, mir musse frou sinn, datt dee Prozess weidergeet, well dee Kontinent, deen huet eppes matgemaach, wat Europa vläicht och Kéint matmaachen. Ech weess, et ginn Ënnerscheeder tëschent Latäinamerika an Europa. Mee si hunn eppes matgemaach an den Achtscher, Siwenzger, Nonzger Joren, Siwenzger Joren och, ënner der Dominatioun vum Weltwährungsfong, wat eng kriminell Organisatioun ass. Si hunn, et huet alles ugefaangen ënner Diktaturen, oder villméi fréi, quasi direkt och ganz am Ufank vum 20 Joerhonnert, Si hunn déi massivst neoliberal Kontermesure missen erdroen a leiden, an dat ass ganz konkret, well dat huet domadder ze dinn, datt Dausenden, Honnertdausende vu Leit hiert Liewen an Aarmut musse verbréngen, an dat huet och Konsequenze fir ganz Gesellschaften. An iergd eng Kéier hate se d'Flemm domadder. Iergd eng Kéier hu se och déi Leit vum FMI eraus gepucht. Esou einfach kann dat och goen. Iergd eng Kéier hu se opgehalen, déi Diktater vum Neoliberalismus, vun de Finanzmäert, vum Grousskapital wëllen z'applizéieren a se hunn hir eege populär Regierunge gewielt, déi nach ëmmer un der Muecht sinn. A se kommen ëmmer méi oft un der Muecht. Do ware se warscheinlech 10, 15, 20 Joer am Viraus. par rapport zu Europa, an ech mengen, mir mussen och domadder rechnen, datt mat allen Differenzen, déi mir an Europa hunn, datt et och wäert an eng esou eng Zukunft goen an datt mer eis dorobber musse virbereeden. An dann nach eng kleng Saach, ech mengen, dat ass e Gefill, wat Dir all, och vläit hutt, wou der gesitt hutt oder vläit mol net héieren hutt, well ech hunn et och net héieren, den Här Jean Asselborn, deen jo eben eisen Ausseminister ass, muss een domadder liewen, war, huet ganz einfach ignoréiert, datt e sozialistesche President, den Hugo Chávez Frías, gestuerwen ass, En huet einfach sech net gemellt. Dat interesséiert en net. Interesséiert en net, ech verstinn dat och, well déi europäesch Sozialisten hunn e ganz schlecht Gewëssen, wa se gesinn, wat alles méiglech ass op aner Plazen, well d'Sozialisten dohannen a Latäinamerika, si bekämpfen, si bekämpfen eis. A mir wësse ganz genau, op wat fir enger Säit vun de Barrikaden sech schlussendlech den no bewegen. Par contre, wou déi soi-disant Lady, d'Witch Thatcher, gestuerwen ass, bis viru kuerzem, ware sech net ze schued fir eis do ze representéieren. An ech mengen dat seet villes aus. An ech mengen, mir wëllen och de briteschen Aarbechterinnen an Aarbechter eis Schimmt vläit matdeelen, datt eisen Ausseminister eis do representéiert huet. Hien huet eis net representéiert, hien huet net dat ganz Lëtzebuerger Vollek representéiert, wat och näischt mam Lady Diana ze dinn huet. Grad an engem Kontext, wou Lëtzebuerg an d'Europäesch Unioun Affer si vun de Geiere vun de Finanzmäert. Mir gesinn dat permanent, all Dag gëtt et ëmmer méi geckeg. Et ass eng Maschinn, déi duerchdréint. Et ass eng Maschinn, déi och keen Auswee huet, ausser ëmmer méi Aarmut. Mir däerfen net vergiessen, datt de Problem vum Honger, vun der Ënnerernährung an Europa erëm en Thema ass, am Süde vun Europa. Awer dat, dee Süde vun Europa, dee gëtt ëmmer méi nërdlech, well déi Mesuren, déi applizéiert gi vun der Troika, vun deene Psychopaten, vum Weltwährungsfong, vun der Zentralbank, vun der Europäescher Kommissioun, wat u sech just Handlanger si vun de Finanzmäert a vum Grousskapital, déi do eng Diktatur versichen opzebauen, eng Finanzdiktatur, eng austeritär Diktatur, wéi mir ëmmer soen, versichen opzebauen, dat ass dat, wat am gaangen ass ze geschéien. A si bedéngen sech natierlech och der Europäescher Unioun als Waff, fir Demokratie ofzebauen duerch déi ganz subtil Konstruktioun, fir neoliberal Géigemesuren duerchzeféieren. Dat geschitt net just am Süden, dat geschitt iwwerall, och do nach, wou keng Spuerpläng proposéiert ginn. An Dir wäert gesinn, iergend eng Kéier musse mir Lëtzebuerger och dru gleewen. An dat Lescht. wou mer gesinn hunn an Zypern, datt do tatsächlech 17 Finanzministeren net capabel sinn, Décisiounen ze treffen, déi dozou féieren, bon, dat ass natierlech elo geännert ginn, mee déi dozou féieren, kleng Epargnanten einfach och nach hir Suen ewechgeklaut ze kréien, just well d'Finanzmäert, well Oligarchen, well déi Neoliberal dat esou fuerderen. De François de la Pierre, hu jo hei eng Vertriederin vum Parti de gauche, de Secrétaire national vum Parti de gauche, de François de la Pierre, deen d'ailleurs deemnächst hei zu Lëtzebuerg wäert kommen, nach virum Summer, mir wëssen nach net ganz genau. Dee krut da natierlech vun der Press, well e sech getraut huet ze soen, datt déi 17 Finanzministeren Salopare wieren. An ënnert deene Salopare wier De Moscovici, de franséische Finanzminister, deen déi Decisioun matgedroen hätt. Dat wier ganz schlëmm, esou eppes ze soen. Dat ziert sech net, esou eppes ze soen, well et wier awer e Mënsch. Selbstverständlech si Salopare Mënschen, dat ass näischt Neies. Et vergësst ee just duerno ze gesinn, wat fir eng Saloperien een, wat fir eng Saloperien se maachen, well gewësse Leit schockéieren sech manner doriwwer, iwwer déi Saloperien, déi jo dozou féieren, datt Leit quasi näischt méi hunn, näischt, keng Sue méi kënnen ophiewen, dat si richteg Saloperien, mee et däerf een net d'Leit mam Numm nennen. Ech mengen, dat huet just e puer Redaktioune vu guttmengende Pressemedien opgereegt, mee d'Vollek weess et, déi Leit déi esou Décisiounen treffen, dat si Saloparen. A mir hunn och hei een zu Lëtzebuerg, deen déi Décisioun matgedroen huet, an dat soe mir och. De Problem ass jo och deen, datt Lëtzebuerg an enger Situatioun ass, déi problematesch ass. D'Europäesch Unioun huet sech an der Ofhängegkeet vun de Finanzmäert vum Finanzkapital verginn. Lëtzebuerg als Finanzplaz ass do an enger ganz spezifescher Situatioun. Natierlech kéint een engersäits soen, duerch d'Finanzplaz hu mir e Liewensniveau erreecht während Joerzéngten, deen een net kéint vergläichen an anere Länner vun der Europäescher Unioun. Ech mengen awer, mir sinn eis deem bewosst, datt déi Ofhängegkeet vum Finanzplaz eng riseg Fal gewiescht ass. Dovunner ofgesinn, datt déi Finanzplaz wierklech problematesch ass, net just fir eis, mä och fir déi aner Vëlleker op der Welt, well et dozou bäidréit, datt Milliarden Milliarden Suen net dohinner ginn, wou se missten, dat heescht an ëffentleche Programmer vun anere Länner, well et geet jo ëm Détournement, et geet ëm Wäisswäschen a sou weider a sou virun. Net nëmmen dat, ech mengen, do gouf et jo och eng Kéier e Bericht, dee gesot huet, datt all déi Suen, déi Lëtzebuerg an Entwécklungshëllef jo astécht, an dat si vill Suen, déi wieren u sech, wann ee gi vergläichen mat all deene Suen, déi aus deenen Entwécklungslänner, wou korrupt Regimmer sinn, hei zu Lëtzebuerg wäissgewäsch ginn, dat giff dat Ganzt erëm eng Kéier op Null bréngen, well schlussendlech déi Suen, déi mer do investéieren duerch eis Finanzplaz, verschwanne erëm eng Kéier, all déi Suen a warscheinlech vill méi, a Programmer, vun deene Länner. Dat heescht, et ass problematesch fir de Rescht vun der Welt. Mee et ass och problematesch fir eis, fir eis zu Lëtzebuerg. Fir wech gesinn, datt iwwerhaapt dee Wuelstand, dee mir hei hunn, huet warscheinlech eppes mat der Finanzplaz ze dinn. En huet awer och mat eise Sozialsystemer ze dinn, déi jo och, déi jo vun de Gewerkschaften a vun der Lëtzebuerger Aarbechterbewegung opgebaut goufen an déi et erlaabt hunn, och déi Suen ëmzeverdeelen. Mee. Déi Finanzplaz huet dozou gefouert, datt d'Lëtzebuerger Ekonomie total financiariséiert gouf, datt aner Deeler vun der Wirtschaft verkaaft goufen, d'Stolindustrie zum Beispill. Den Ausverkaf vun der Stolindustrie huet mat de Finanzmäert ze dinn. An datt mer eis an enger Fal beginn hunn, wou mer net méi kënnen souverän eis ekonomesch an industriell Politik leeden. An an engems huet d'Finanzplaz esou e Poids hei zu Lëtzebuerg krut, datt se kann entscheeden, wat geschitt. An zum Beispill mussen dann, well wann d'ABBL schwätzt, dat huet vill méi e Poids wéi d'kathoulesch Kierch, Wann de Konsens schwätzt, dat huet vill méi Poids wéi d'Wierder vum Äerzbëschof. Dat ass, an dat ass déi reell Muecht, dat ass eng materiell Muecht. Hei zu Lëtzebuerg kréie mir jo permanent gesot, mir missten eis Sozialstandarden erofsetzen, missten den Index ofschafen, wahrscheinlech och de Mindestloun ofschafen, dat ass déi Ofhängegkeet, an där mir si par rapport zum Grousskapital a par rapport zur Finanzplaz. An dat gesäit een och beim Premierminister Jean-Claude Juncker héchstperséinlech. Et ass relativ penibel ze gesinn, mat wat fir engem Äifer de Jean-Claude Juncker D'Angela Merkel, Bundeskanzlerin vun der Bundesrepublik Däitschland, a sengem Wahlkampf ënnerstëtzt den Änder, hat e flotte Billet gemaach op rtl. E bëssen ironesch, mee dat ass ganz problematesch. Natierlech kéint ee soen, si sinn an der selwechter Partei, csv, cdu. Mee wann ee kuckt, wat d'Merkel bedeit, wat ass déi däitsch Regierung? Déi däitsch Regierung, CDU, CSU, FDP, déi biergerlech Regierung, ass soss näischt wéi de verlängerten Arem, de politesche verlängerten Arem vum däitsche Grousskapital, vun der däitscher Groussindustrie. An déi huet och näischt mam däitsche Vollek ze dinn, well mir wësse jo ganz genau, datt an Däitschland, ech mengen d'Catherine weess dat jo och ganz gutt, datt Däitschland an datt dat däitscht Vollek net vill dovunner huet, vun deem Exportweltmeistertum. Hartz IV, dat ass en plus net, dat war eng Erfindung vun de Sozialdemokraten a vun de Gringen, mee dat gëtt weidergefouert. Mee mir gesi ganz kloer, datt déi däitsch Regierung, an net dat däitscht Vollek, déi däitsch Regierung e kommerzielle Krich féiert par rapport zu aner Länner, an De Problem ass jo och deen, wat och dozou fouert, déi verschidde Stabilitéitspak a Spuermesuren, déi radikal Spuermesuren ënnerstëtzt an dreift, virundreift am Süde vun Europa an iwwerall, iwwerall an Europa, och hei zu Lëtzebuerg an och, och an Däitschland. An dat ass, wat d'Merkel bedeit, Merkel ass d'Zerstéierung, net just Merkel natierlech, mee Merkel ass d'Zerstéierung vun der Demokratie an Europa, vum Wuelstand an Europa. Merkel ass eng Katastroph. An de Juncker ënnerstëtzt Merkel. Mir däerfen och ni vergiessen, datt de Juncker als Eurogruppechef jo, dat, dat gëtt bal ni gesot, dat verstinn ech net, mä als Eurogruppechef, wat en deemools war, jo all Prem, äh, d'Regierungschefen an Europa opgefuerdert huet, hir verschidde sozial Mechanismen ofzeschafen, y compris den Index. Net ech selwer e Bréif geschriwwen, ech schwätz souwisou ëmmer an der Mehrzahl, wahrscheinlech denkt en an der Mehrzahl, mä net ech selwer e Bréif geschriwwen, fir den Index ofzeschafen. An elo wëllt en sech ëmmer, dee Fils vun engem Hütteflic, wëllt en sech ëmmer als Aarbechter Frënn do ginn, mee ënnerstëtzt déi gréisste Vertriederin vun der däitscher an europäescher Groussbourgeoisie. Dobäi vergësst e vläit, datt hee Premierminister vu Lëtzebuerg ass an net Ministerpresident vun iergendengem Land. Awer an e bësse méi wéi an engem Joer wäerte mer awer Walen hunn. Dat ass an 2014, 13, 14 Méint. Mir wëssen net, wéi d'Situatioun vum Land a vun Europa a vun der Welt bis dohin wäert gesinn, well et geet ëmmer méi schnell. Wee gleeft, datt d'Kris sech net wäert verschäerfen, wann ee gesäit, datt iwwerall déi Neoliberal un der Muecht sinn? An de Problem ass, mir brauchen an Europa, d'Fabienne wäert méi dorobber agoen, lénk Kräften, jo, Oh, dat geet schnell! Mir mussen och wëssen, lénk Kräften, wat heescht dat? Lénk Kräften an dësem aktuelle Kontext, dat sinn och déi Kräften, déi resolut géint de Liberalismus ginn, deen ofleenen a bekämpfen. Lénk Kräften sinn awer och déi, déi fir eng nei Gesellschaft kämpfen, fräi vum Diktat vum Kapital. An et däerf een net vergiessen, datt mer, datt d'Finanzmäert an de Finanzkapitalismus och just en Ausfluss ass vum Kapitalismus, well mer an enger systemescher Kris sinn, eng kapitalistesch Kris sinn, an eng Kris, eng kapitalistesch Kris, déi vun de Kapitalisten ausgeléist gëtt, fir hir Profitmargen nach weider auszeweiden a fir, a fir sozial Systemer an Demokratie hei ofzebauen. Dofir ginn et all déi Spuerpläng. Déi Spuerpläng, déi ginn net gemaach, fir iergendeppes ze retten. Déi Spuerpläng, déi sinn entwéckelt ginn, déi sinn entwéckelt ginn, fir weiderhin d'Profitmargen vun de Grousskapitalisten ze erweideren. An all. D'Politiker an deene verschiddenen europäesche Regierungen droen dat mat. A mir hunn dat gemierkt, wou d'Deputéierte vun csv, LSAP an DP de Stabilitéitspakt ugeholl hunn. Dat war, wat huet dat geheescht, dat war en demokrateschen Harakiri, well schlussendlech gëtt et onméiglech fir d'Lëtzebuerger Chamber, an Zukunft souverän de Budget ze bestëmmen. Déi Volleksvertrieder, ech brauch e bësse méi, pardon, déi Volleksvertrieder, de, awer net ze vill, déi Volleksvertrieder hunn dofir gesuergt, hunn dofir gesuergt, datt d'Chamber net méi souverän kann de Budget decidéieren. An dat ass jo awer och eng Fro, déi ee sech muss stellen, wa mer d'nächst Joer erëm eng Kéier wiele ginn, firwat gi mer nach wielen, wann d'Chamber scho bal näischt méi ze decidéieren huet? Ma ech wäert Iech dat och nach soen, firwat mer wiele ginn. Also d'Muecht hu se u sech de Finanzmäert weiderginn. Dat ass de Problem. An dat erkläert jo villes. Dat erkläert firwat d'Kapitaliste sou vill Geschenker kréie gemaach gemaach kréien, wéi d'Manipulatioun vum Index an de Rentenofbau. Dat erkläert och firwat de Wirtschaftsminister Etienne Schneider zum Beispill an engem Interview seet, hie wéilt dat Wuert Nationaliséierung mol guer net am Mond huelen, Well soss géifen anerer Angscht kréien, well den Här Etienne Schneider, dee kennt d'Sprooch vun de Finanzhaien ganz gutt, e war jo och bei gudder Schoul. Dobäi, do si se ukomm. Jo, Jean-Marie, 't ass e Sozialist, enfin, en ass Member vun der LSAP. wat net datselwecht ass. An dat erkläert och, firwat de Chômage klëmmt an datt se net nokommen, well da kréien ëmmer, da kréie se natierlech hir Reservearméi. Dat erkläert och, firwat, ech mengen, de Serge wäert warscheinlech dorobber agoen, firwat nach aner Saachen agefouert ginn, wéi zum Beispill, vue datt mer Sue brauchen, gëtt d'TVA warscheinlech erhéicht, fir natierlech erëm am Portmonni vun de Mëttelschichten a vun de populäre Klasse sichen ze goen, dat ass eng ganz gutt Iddi, dat funktionéiert ganz gutt, esou kann een d'Wirtschaft ukuerbelen, dat wësse mer jo all. Dat sinn all déi Saachen, déi Mesuren, déi geholl ginn. An do stellt ee sech d'Fro, wéini deen Albdram endlech ophält. An ech mengen, dofir ass déi Lénk e Schlëssel vun der Äntwert, well d'Lag ka sech dramatesch änneren. A wann et keng staark Lénk och hei zu Lëtzebuerg gëtt, wann d'Lag sech dramatesch ännert, da gëtt et dramatesch. Dofir musse mir eis och stäerken, politesch an organisatoresch. Ech wollt just e Wuert soen, mir wäerten nach doriwwer diskutéieren, mee organisatoresch musse mir eis och stäerken, mir sinn eis deem bewosst. Mir wäerten och deemnächst, well haut wäerte mer déi nei national Koordinatioun wielen. D'Leit, déi sech mellen an der nationaler Koordinatioun, mussen sech bewosst sinn, datt dat e richtegen Engagement ass. D'national Koordinatioun wäert och e Bureau de coordination, de Koordinatiounsbüro wielen, deen, a mir wäerten herno Diskussiounen féieren, et gëtt e Pabeier, dee mer ausgeschafft hunn, fir de Koordinatiounsbüro méi kloer z'organiséieren, datt all Member eng Tâche kritt, déi ganz kloer definéiert gëtt, eng Kommissioun féiert, wou jidderee ka Member ginn an deene verschidde Kommissiounen. Dat kann dann Kommunikatioun sinn, dat kann intern Organisatioun sinn, international Bezéiunge sinn, Bezéiunge mat de Gewerkschaften, eng ganz wichteg Relatioun, Tâche, déi mer mussen erweideren, a sou weider a sou virun. A jidderee wäert sech kënnen och doranner erabréngen, mee dat wäert nach déi nächst national Koordinatioun mussen decidéieren an och Innerhalb vun dëser nationaler Koordinatioun musse mer och kucken, Aarbechtsgruppen, déi thematesch Aarbechtsgruppen, déi mer elo schonn hunn, iwwert de Logement, d'Educatioun a sou weider kënnen auszebauen a wou och Membere vun der nationaler Koordinatioun wäerte kënnen déi verschidde Aarbechtsgruppe leeden, wou och jiddereen invitéiert ass, sech eranzebréngen, jee no sengen Interessen oder no senge Capacitéiten. An dat bréngt och dozou, datt mer inhaltlech eis stäerken a mir wäerten dat och gesinn an der Resolutioun, De Marc wäert virstellen haut de Mëtte, wou mer jo och, an déi Der och geliest hutt, wou mer och zu gewëssen, enger Partie Sujete Stellung huelen, konkret zum Logement, zur Aarbecht, zur Transaktiounssteuer, zur Industriepolitik, zur Schoul, zur Landesplanung, Land zur Demokratie a sou weider a sou virun, zu den individuelle Fräiheeten a sou weider a sou virun. Mee dës Inhalter. Sou gutt se sinn, kënnen wéineg bréngen, wa mir och net parallel kapabel sinn, Kräfteverhältnesser als Partei an der Gesellschaft ze schafen. An dat ass och eng grouss Tâche, déi virun eis kënnt, well déi Neoliberal, déi fänken un ze panikéieren, déi hunn Angscht. Schonn nëmmen déi ganz pathetesch Initiative wéi 5 vir 12, oder 2030 LU, Punkt LU a sou weider vun der Chambre de Commerce do. Ech sinn nach gëschter op déi Sitë gaangen. Ech invitéieren Iech, fir Iech z'amuséieren op déi Sitten ze goen. Et ass ganz cool gemaach esou. Do ass och Fric, do stéch och Fric dohannert. Dat si just e puer. Bierger, déi dat maachen, mee komescherweis hu si honnerte vun dausende vun Euroen, fir dann ganz flott Clippen ze maachen a sou weider, ganz branchéiert, mat enger ganz moderner Musek. Duerno schwätzt de Gramegna, bon, et ass näischt perfekt, mee, a si wëllen de Leit verklickeren, si wieren apolitesch a sou weider. Mee dat Schlëmmst ass, ass zum Beispill, datt sou eng Initiativ, eng Patronatsinitiativ wéi 5 vir 12, Propaganda an den ëffentleche Schoule maache geet. An dat gëtt akzeptéiert vun der Bildungsministesch. An ech mengen, dat ass e ganz, ganz grave Feeler. Well wa mer gesinn, wat fir eng Schwieregkeeten d'Gewerkschaften hunn, fir an de Schoulen ze goen, déi warscheinlech eng vill méi grouss Legitimitéit hunn, wéi deen een oder deen anere Betrib, wat fir eng Schwieregkeeten déi hunn, well dat wier politesch, well d'Kapitalisten, déi sinn net politesch, déi sinn neutral, déi denke jo just u Fric, et geet net ëm Politik, an déi versichen, d'Jugend esou anzetriichteren. Ech mengen, do misst iergendeng keng ferm Reaktioun kommen, an ech mengen, do misst d'Madame Delvaux och sanktionéiert ginn. Well schlussendlech, do mierkt een awer och, si panikéiere mir an der Chamber, de Serge kritt dat all Kéiers mat, mir sinn déi eenzeg, déi géint den neoliberale Mainstream ginn. Déi eenzeg an der Chamber, mä mir sinn awer wahrscheinlech majoritär an der Bevölkerung. An dat ass jo den Déngens. Do muss eis Aarbecht elo ufänken. Mir si majoritär, mengen ech, an der Bevölkerung. An dofir musse mer eis och d'Mëttele ginn, fir nach méi präsent an der Bevölkerung ze ginn. A mir wäerten och doriwwer missen diskutéieren, wéi mer eis weider abrénge ginn, wou mir eis Energien asetze sollen a wee wat wäert ze dinn hunn. Mir mussen eis Inhalter schäerfen, mir mussen eis eng Strategie ginn, fir Kräftverhältnesser ze schafen, a mir mussen eis Organisatioun stäerken. Dat sinn déi dräi Pfeiler, déi op eis duerkommen. An natierlech wäerte mer och mussen an déi nächst Wale goen. Ech hale lo gläich op. Mir mussen 2014 matdeelen, datt mer d'Partei vun den Aarbechter sinn, well dat ass net d'LSAP. Mir sinn awer net just d'Partei vun den Aarbechter, mir sinn d'Partei vun den Aarbechterinnen a vun den Aarbechter, mir sinn d'Partei vun der Jugend, mir sinn d'Partei vun de Fraen, mir sinn d'Partei. vun den Auslänner, déi hei liewen a matmaachen. Mir sinn d'Partei vun der Demokratie a vun der sozialer Gerechtegkeet. Dat si mir. A mir sinn d'Partei, déi eleng géint deen neoliberale Mainstream kämpft a déi permanent seng Linn weiderféiert an dofir och ëmmer méi Succès kritt. Entweder jiddereen oder keen. An dofir mengen ech, datt déi nächst Walen 2004, déi wäerte warscheinlech zu engem politeschen Äerdbiewen féieren. Well wann ee gesäit, wéi selbstgefälleg se sinn, déi Häre vun LSAP, DP an csv, si wollte mol net, datt mir dobäi wieren bei der Debatt iwwer d'Lag vun der Natioun op Chamber TV. Do ware just déi véier gro Hären, Bausch, Lux, Meisch, Wolter, déi do zesumme poteren, well se plus ou moins averstane sinn a sou maachen, wéi wa se net averstane wieren. Mee si hunn natierlech Angscht, datt eise Vertrieder do wier, well soss hir Logik e bëssen, e bëssen a Gefor, a Brenzlegkeet kéim. Mir sinn also an enger Systemkris, déi ëmmer méi staark gëtt. A mir mierken och, an de Serge wäert herno, ech si fäerdeg, de Serge wäert herno drop agoen, den CSV-LSAP-Staat ass faul bis an d'Muecht. 2014 wäert also eng herrlech Occasioun gi fir Basta ze soen, well 2014 wäert d'Geleeënheet gi fir csv an LSAP an d'Wüste ze schécken. Déi, déi elo zéng Joer beléien a bedréien, déi, déi nokucken, wann d'Aarbecht verschwënnt, de Chômage klëmmt, an nokucken, wann déi Räich nach méi räich ginn, mir wäerte soen, Fort domadder! Wielt déi of, déi d'Gerechtegkeet an d'Demokratie ofbauen, wielt déi of, datt se erëm zréck an dat richtegt Liewe kommen a matkréien, wéi et dobausse leeft! A wielt déi, déi ëmmer op der Säit vun den Aarbechter, vun der Jugend a vun de Frae waren. An dat ass déi Lénk, well déi Lénk, dat ass d'Zukunft. Ech soen Iech Merci.